Esgusodwch bod dim make-up arno fi. Mae yna ganoedd o make-up hacks ar YouTube a Pinterest. A dros y misoedd diwethaf, maen nhw wedi dod yn fwy a fwy gwallgol. Beth am i ni weld pa make-up hacks sy'n gweithio a pha rai sydd ddim? Dyma un techneg sydd wedi cael lot o sylw yn ddiweddar. Beauty blender mewn condom. Mae hwn yn od. O, ych fi, rhaid mi glanhau fe. Sorry mam, sorry dad. yes! Yeah! Nawr, gawn ni weld os Oh, okay. Dwi ddim mor wal ag o'n i'n meddwl. Na. Dyw e ddim yn neud lot. Mae hwn yn horrible. Paid neud e. Dyw e ddim yn werth e. Na ni, foundation wedi neud, sort of. Ond dwi dal yn edrych dipyn fach yn flinedig. Felly, dwi'n mynd i defnyddio hack arall, lle mae pobl yn rhoi lipstick o dan eu llygaid. Oh. Oh my god, mae hwnna'n daft. Like David Bowie neu rwbeth. Os odd David Bowie 'di neud ei colur yn like rili shit. Dwi ddim yn gallu jyst gadel e fel hyn. So 'dyn ni'n rhoi concealer dros ben. Ma' hwn yn warthus. Dwi'n edrych fel rhyw project celf tygau sydd wedi mynd yn anghywir. Fuck this, fuck this. Lle ma'r beauty blender 'di mynd? Na, dim diolch. OK, no, ta-ra. Right. Blend, blend, blend. OK. Nath hwnna cymryd tua dau neu tri layer o concealer. A mae dal yn edrych tipyn yn pink. Well na'r beauty blender a'r condom. Ond, dwi'n meddwl fyswn i'n edrych mwy fy hun os o'n i ddim di wneud e. Cam nesa i ni nawr, dwi wastad yn balls o lan eyeliner fi, ond mae na ddwy dechneg da ni gallu defnyddio i helpu. Dwi'n mynd i wneud un ochr gyda llwy, un ochr gyda sellotape. Reit te. O, oce, lle fi gorfod rhoi hwn? Fi'n becso tipyn, fi'n mynd i tynnu blant gwallt. Reit. Mae Colur di mynd ar y bloody sellotape. Edrych ar hwn. Oh my god. Oh fuck. fuck. Ok, so fi'n edrych tipyn fel Amy Winehouse, ond mae rhaid i fi deud, nid bai y sellotape yw hwn, bai fi yw hwn. Dwi'n meddwl bod y hack yna yn ok, dwi just yn shit. Ymlaen at y llwy. Fucking hell. Ok, mae hwn yn mynd yn well. Oh! Oh my god. Dal yn edrych tipyn yn shit. Ond, mae'r llwy yn ok. Erbyn hyn, dwi wedi defnyddio condom, lipstick, llwy, sellotape, ond nawr, y cam olaf. Seto'r colur. Mae yna dechneg wirioneddol boblogaidd o Korea lle mae bobl yn dynco gwyneb nhw i mewn i ddŵr oer. Ond cyn 'ny, rhaid i fi rhoi'r powder yma mlaen. Mae hwn just yn translucent powder. Ww! Mae lot ohono fe. Enw'r techneg yma yw jamsu. A da chi'n rhoi gymaint o pwder arno, a wedyn y syniad yw, mae fe'n kind of dod bant. Da! O, mae yna lot o fe. Amser i ni seto fe. Ww! Un, dau, tri. oh, bloody Dylsech chi ddim wneud hwn ar ôl wneud y llygad. Dwi'n edrych fel fi wedi bod yn crio yn y clwb. Mae'r internet yn llawn hacks. Mae rhai yn gweithio, rhai ddim yn gweithio. Ond tro nesaf ydych chi ar Pinterest neu Instagram, cofiwch y gwyneb yma.